Ni chymerum arnom fedru portreadu teimladau Huw Hughes wrth ddynesu at gynllefiad yn yr hen Amlwch Packet gyda chyfran da o 300 punt yn ei feddiant, yr hyn y bwriadai ei ddefnyddio i bwrcasu dillad newyddion ac ymfwrdd a feithrin i'w rhieni a'i dair chwaer ac i dalu am eu cludiad yn ôl gydag ef i hen Gymru Hoff. Roedd tuag i'n ar ddeg o'r gloch y bore pan gyrhaeddodd y llong borthladd llynllefiad. Rhysiorodd Huw i lanio. Dododd y fasged o'r hon a dygodd gydag ef o Gymru yn llawn danteithion gwledig ar ei ysgwydd gref ac a gychwynnodd yn gyflym i chwilio am annedd ei rieni. Dipyn hir heb gael hyd i'r heol, ac ar ôl dipyn o holi, cafodd hyd i'r tŷ hefyd. Ond wrth sylwi ar fudreddi a chilni'r heol a golwg truenus y tai a'r trigolion, suddodd ei galon a nefynwes, a dywedodd rhyngddo ag ef ei hun. Ai tybed mai lle fel hyn ydyw gartref fy rhai annwyl? Ydynt wedi ei darosto'n gymaint ag i orfod byw yn y lle aflan yma? Aeth i mewn i'r tŷ. Roedd golwg druenus ar ystafell. Dim caderiau, dim fyrddau, dim tân. Un o stôl fechan ar yr alwyd a dau fentwr o brydfeini wedi eu dodi ar ei gilydd fel pe buasai Sipsiwn wedi bod yno yn trefnu lle i'r stedd. Safodd Huw am funud, heb wybod beth i'w wneud, ac yn ofni ei fod wedi cael ei gam-arwain. Gollongodd y cynulliad drom, ac ar hynny clywodd lais gwan o'r ystafell arall yn diwedyd. Pwy sy'na? Aeth Hugh i'r stafell honno. Gwelodd hen gist ffawydd ac yr oedd ef yn ei hadnabod ers lawer blwyddyn, a phen dwr o hen ddillad arni. Safodd fel un wedi ei syfrdanu. Yna, dododd y fasged oedd ar ei ysgwydd ar y llawr yn ddismwth, oedd deimlo rhywbeth debyg i lewig yn tywod drosto. Oherwydd efe a ganfyddodd wyneb gwelw, roedd rhydd lun o angiau Yn tlodi yn araf o ganol y pentor dillad oedd argist fawyd, a dau lygaid glas, mawr, gloyw, teiddgraf, yn syllu arno gyda threfniad dwys a synthetig. A'r foment nesaf clywodd ei enw yn cael ei senio. Dyrchafodd waed gwyllt o'r llawenydd a neidiodd at y gwrthrych nechedig oedd yn ystyn brechlei meinion ato. Roedd mewn amrantiad ar linde wrth ochr gwely gwal ei chwaer hynaf, a hithau yn gwasgu ei frecei yn sgerniog ac agwan am ei wddf. Fy chwaer, ebe Huw, fy annwyl chwaer, fy annwyl chwaer, Mari! O fy anwylaf Mari! A gefais i hyd iti o'r diwedd? Siarad â dy frawd, fy anwylaf Mari! Ond nes gallai gael ganddi ddweud gair, dim ond dal yn wasgu ei breichiau am ei wddf gyda'r nerth mwy nag a allasid ddisgwyl gan freichiau mor fenyn a churedig. Gwirodd Huw ei wyneb ar obennydd ei chwaer a gwyliodd yn groch, gydag angerddordeb, nad oedd ei galon wedi dychmygu ei fodolaeth hyd y foment honno. Dwedodd Mari o'r diwedd, Rhan, Huw bach, paid crieu fo yna. Paid crieu mor arw. Ti a frif fi dy hun, ac rwyt am brifo ngalon innau. A thynnodd ei llaw denau ar draws dalcen poeth ei brawd. Am dawellodd Huw yn ebrwydd wrth ystyried y gallasai ei gyfrol ef ei niweidio ei chwaer. Cofododd, esteddodd ar ymyl y gist. Cymerodd afl yn dwylaw ei chwaer. Syllodd ar ei dwylaw ac yn ei gwyneb, gyda golygon debyg i ddyn wedi colli pob peledrin o obaith o'i enaid. Daeth ffrwd o dagrau i'w llygaid drachefn, ond ni chyfnewidodd yr un gewyn yn ei wyneb pryd i fradychu yr ing angerddol oedd yn llosgi yn ei galon. Ond gwelodd Mari y cyfan. Hi a dywedodd, Paid poeni ddim ar fy nghawnt i, Huw. Rwyf yn ddigon hapus. Does dim posib i neb fod yn fwy dedwydd na gweithdy Ron. Mae fy merched wedi ei maddau, fy marddwn wedi ei seilio, ac rwyf yn cael mynd adref at Iesu Grist yn buarfian bellach. Rwyf yn fodlon i fynd rwan. Yr unig beth oedd yn gwneud imi ddymuno cael aros dipyn hwy ar y daear oedd eisiau dy weld di, Huw. A dyma fy nhad Neville wedi gwrando fy ngweddiau i gyd rwan. Aeth llais difridus, ond gofyledus ei chwaer, i fewn i galon Huw. Cysnodd ei thalcen gwyn â llaeth, rhwbiodd ei dwylo dandeion yn dyner, a dywedodd, O fy anwyllt faru, dy ddisgwyliais i mo hyn, Madde imi am fod mor gyffrous, ond pa le a maent i gyd? Allan fy nhad hefo'i waith, a fy mam wedi mynd i dŷ rhyw Gymraes i ochi, a Sara hefo hi. Ni feddyliodd Huw am ofyn am pa le oedd Lori, gan ei fod yn credu ei bod hithe hefyd yn gweithio yn rhywle. Estynnodd Hugh ychydig frithau pêr, ynghyd â'r ddeitan gadref flasus o'r fasged gan ei rhoddi i Mary. O Hugh, ebydd hi, o'r fwyta'r frithau. Maen nhw'n dda, a roedd yn eu cyfathrebu nhw i'r manna a gafodd yr Israelaidd yn yr anialwch. Oes 'ma ddim glo yn y tŷ, Mary fach? Nid wyf fi'n feddwl fod yma ddim rwan, Hugh. Oes rhywun yn gwerthu glo yn y lle yma? Oes, mae yna iard ychydig yn is i lawr ar y stryd. Prysurodd Hugh yno, ac yn fuan roedd tân gwresog yn gynhesu'r tŷ, a thegell yn canu sirio ar y tân. Aeth Hugh i siop gyfagos, Prynodd gyflawnder o fara ymenyn, siwgar, a cig moch. Gwnaeth dei da i'w chwaer, ac roedd yn gweini am brysur arni pan dychwelodd Margaret Hughes adref yn ddiarwybod, a chanfod, er ei syndod dirfawr, pentwr o lo yn un gongl o'r gegin, tân mawr yn rhyw yn y grat, ac ymbwrdd lawer ar ystol bren ac ar y pentyrru brydfeini. Clywodd lais y brawd a'r chwaer yn ystafell arall a daeth y diogelwch yn amlwg iddi. Gyda gwaed o'r feledydd hi a ymhrithodd i frechu ei mab. Anghofwyd pwb trallod a blinder yn angerddodeb serch. Treuliodd Hugh awr dedwydd yn gwmni ei fam a'i dwy chwaer, Mary a Sarah, o'r diwedd efe ofynnodd. Am pa le mae'r lori? Yr oedd yn hiraethu am ei gweled. Aeth saith llymach na dagrau dwyfyn i galon y fam a'r ferch. Gwelodd Hugh eu coprau a gofynnodd yn frawychus, Beth? A oes rhywbeth wedi digwydd iddi? Ydyw hi ddim yn iach? Ydyw hi? O fy mam, arbedwch fi, torrwch fy bryder, a ydyw hi'n fyw? Gorfygodd y fam ei theimladau a dywedodd, Ydyw, machgen i. Gobeithiaf ei bod hi'n fyw ac yn iach. Ond mae hi wedi mynd o'r cartref. Falle daw hi'n ôl yn fuan. Ychydig metr ferch hi dros yr amgueddfan at bwnc arall. Heb ei lygaid, medda Huw, cael ei hagor yn iawn i ganfod yr hen ddiwgyddasau i'w chwaer Lori. Yna, efe ofynnodd, Pa bryd y daw nhad adref? Tua chwech o'r gloch. Yn pa le y mae'n gweithio? Yn Birkenhead rwan. Sut y mae o? Wel, nid ydy o ddim yn rhediach, ond mae'n well o lawer yr wythnos yma nag fuodd o. Wedi treulio am ryw oreu fel hyn, a phan oedd hi'n tynnu at chwech o'r gloch, dywedodd Hugh, Mi aeth am dipyn o dro i gyfarfod fy nhad, sut y caf fi hyd iddo? Mi fydd ar y landing stage tua chwech. Aeth Hugh allan a cyrhaeddodd y landing stage, wedi bod yno am ychydig funudau, yn edrych o'i gwmpas gan rhyfeddu at y biorgrwydd, y gweithgarwch, y brysurdeb, Cydiodd gennyf led ianc yn ei fraich gan ei gyfrach yn figradus, a cheisio ei lithio. Syllodd Hugh arni am foment gan golwg gymysg o lid a thosteri. Gwelodd fod ei olwg yn brawychu'r llances ac fod ei gwedd yn gwelwi fel pe buasai angen tynnu yn llinyn ei chalon. Gyda hynny, dyna'r llynges yn rhoddi ysgrech uchel gawngrugol fel pe buasai hi yn gyndarydd gwallgofrwydd. Rheddodd at ymyl yr ending stage ac ymdaflodd i ferw llif yr afon Mersey. Dyrchafwyd gwaed o dachyn ac alarwm gan y bobl. Gwelwyd y corff yn amgodi yn wyneb y dwfr. Neidiodd morwr ati, a cafodd afael yn ei wallt. Cyn iddi suddio elwaith, dalodd hi uchelau'r dwfr, aeth dynion eraill i'w gynorthwyo gyda bâr, a dygwyd y llances i'r lân. Ymwysiodd pawb am y cryfaf i geisio gweled y corff di-deimlad. Mae Huw Hughes yn ei plith, ond methodd y myned yn agos. Ymhen ychydig munudau, clywodd rhyw ddyn yn gwaeddu, mewn Cymraeg croyw, Ofyniw! Ofyniw! Dyma drallod newydd. Mae gennyf gyfer golledig hi ydyw hi. Fe alwech fy lori! Atebwyd llefe torcalonnus y dyn gan ddef yr allgroch daronol, i'w chlywed uwchlaw pob twrf. Fy nhad, A gan fod Huw Hughes yn cythru trwy'r bobl fel côr fynd trwy'r run wyllt, ac hyd at gyflymdra meddwl, roedd y mab yn aml ei dad a'r ddau yn cyd-gynnal corfflin yr einydd yn ffodus, Laurie. Diweddglo. Hedodd Ysbryd Mari y noson honno at Dduw, a'r geiriau olaf a glywid o'i gen ei oeddynt. Yn y dyfroedd mawr a tonnau, nid oes neb a del fy mhen. Ond fy anwyl briod Iesu, rhwn fi farw ar y pren. Ceisiwyd bob cymorth meddygol i Lori ac er iddi gael adferiad i deimladrwydd, Ni fu hi byw ddim ond am dau ddiwrnod. Ni alliodd gan ei wendid fynegi ond ychydig o'i hanes. Cyfaddefodd mai ei fachder a'i dirywiodd, a'i bod wedi gwerthu ei diwerdeb am wisgoedd gwychion. Roedd ei hangiau yn arthritis, yn cydwybod mai mewn fel ardes wedi colli ei chanlawon, a threngodd mewn cartrefedd anesgrifadwy. Aeth Hugh gyda'i rieni a'i chwaer fach, Sarah yn ôl i Gymru. Defnyddiodd ei dri chan punt i brynu y tŷ gwyn, ac yno a treuliodd William a Margaret Hughes weddill eu hoes. Mae cludodd hael eu henoes mewn tawelwch tangnefeddus. Yno hefyd y cartrefodd Huw Hughes dros ystod briliw ei fywyd, ac yr oedd ei fechedd yn tueddu at rodi pwysigrwydd, urddas, a ffacusrwydd ar nodweddiad y Llafurwr Gymreig.